Buna omomenyi onya omomenyi omwabo itongo, twarorire paare twabeire ngaki totanya kora gekorosio emiaka emengi, bono omogambi twachorete orosi ria epaara, intwe toraganie iga toremeire nonya yasaririe amaremo ya abanto, chinyomba, chichoo, iga tore atoroseria tobekere mpaka omoro mo ase eng'encho amato iga are abagaga.

ere bono. Ee, ekero nare gocha ande amaete ekero nare gocha ande inkiso ime. Ekero nanyorire amagecho aria agenderete iga, nang'irereria ng'a omogambi ore ase ekerogo mbuya mono, okora egasi engiya, nagokigwe, na teba ng'a onde obarimo naende ere. Egenderere naende ebe complete buya igo, ekio n'kegento twatebete. Ande nabanto buna b'ekenyoro ekero ntogokire egasi engiya. Eyio kwanyare koba kogokora many more days, gokora egasi engiya, naende bakoe okoboko chingaki chionsi. Goka edageka y'omoerio. Ande nere buna omogambi bwe county ya Kisii Simba Arati kobwaterana ne MCA oito Amos Ekiabuso, mbuya mono ase egasi mogenderete gotokorera. Inachete n'egari, inayepakeretie aria ase engencho ninyarete konyora ng'a ebaara egota ki? Egendererete korema. Bono next ninde ndogosemeria ng'a egari yane inki egoita? Amagenderero amaya. Chaka bono. Omogambi Amos, mbuya mono, gwakorire amaya. Kwatoroseire ebaara intwe aba abana boda boda tochandegete, twanyorire ebaara ase togoeta. Tiga Nyasae ane gokobeka oo. Kware gwancha ase ogwancha kwao, omoyo omuya, otobekere omoromo. Nabo togoteba mbuya mono. Omogambi muya mono naende muya mono. Eeh asanti sana omorai oito bwe ward Mister yaani Honourable Amos Mokaya Omweri alafu kwa ushirikiano ne county government ya Kisii ase ogotoroseria riko ripaara igaa konya ne agakori tobwate twatebire mbuya mono ase igoo obo. Obokoreri bwa transport mboba bokoba ase ekerengo kia igoro, naende anene mono eseason buna eye embura bono kegocha koera oche otobekere omoro muna ri chipara echi chigoting'a kabisa egere usafiri ebe engiya zaidi naende ebe efficient. Anene mono chingaki chia amaye igaa twabeire togochandeka ase egeka egetambe twaana gotwara para abarwaire babeire bakorwara ama. Kera amatango abeire abanto babwate chiroori ekoba akong'u goika ase aya iga, na ebe omobere korusi ase chingencho chiaito chiri na bosonga mbaka yarenge omochando omonene. Lakini ase ekero buna boni iga, chipara buna chiabeire iga, egari nabo egocha mbaka isiko riao iga abwo, gose epigapigi gekorete korwa bosongo mbaka egotiga isiko riao. Asante sana omo MCA kwa ushirikiano ne county government ya Kisii. Abana ba Nyasaye ngobaakera mbuya mono ase ayio mwa twarorire aye twararoire na amaiso. Inche nomwana chensi nare goakera ao nare kosimba arati. omonto oyo bakobwaterana nere bwe ward yaito omosike honorable Amosi, asante sana, mbuya natware omogoko kero onde oche ebinto biane biagokorwa na amaiso. inche na omwana gen z nkobatebia ng'a nabo toramokera engaki naende nabo tokoba naye inukire engaki, okore ayare amaronge na torore ayare amaronge toyakorere naende abe nyakobagoresia emiaka ya motwe. Epaara yaito ya baria Yeso ya Nyabuundo yabeire ase emiaka emenge kebwate orosana, egesunte, naki ndateba, eh, orosana, riimi, bono ime endi iyo pikipiki bono teri gocha gotwara stress ime gose iga aria, bono nigo egana nabo egocha naye bono nigo etobogoria ebinto biaito ebi amagena aito korwa gose rusa yaito toimoke tonyore ebando na amaambia tokoragera, omogambi togoakera ng'a mbuya mono, naende mbuya mono.

Torigerie emeremo. Naigure amani, naigure buya. Nabwate obokungu bw'ogoika epaara eye. Nachandegete nkogocha na nabe esike yoka ngoika iga iga aye onde amara boka. Igo narorire oborabu bwaye iga. Iga Nyasae abwatisi omogambi Amos, Nyasae amobwate okoboko, akore egasi nomoyo oyomo. Nonye nechoera iga nonye etubire abanto bago aba bagoteba namogendere ororo echo negento egeke, echinyinga chitubire bono batebia ore namogendero obwo atagete ase ensemo eye.

Barua agwo onde tagotiga. Toboirwe namagenderero totagete, gekorera chigari chigocha baka isiko ang'e ekero omonto kwanyorire nonya nobokong'u omonto abeire omorwaire, yakorusia ororo yakoira nyagitari. Intwe ntoroche bobe iga twaroria ng'a nomogooko, ntogendererete korora tokorwanerwa nense toegere tonyore oborabu. Bono inche egento ntagete goteba iga iga, Omweshimiwa Simba Arati, amagenderero mbuya mono gwatoreteire, tunafurahi naende nabo twoganetie iga. Lakini ase nare ase amo atakeire komorekerwa ase abanto baria bagotikanete baria bagocha bagote ase egraondi batebe ng'a ekare eye tiga ete iga ete iga. Ase nare bakobwata buna iga iga orarigererie iga iga barie ensemo eyemo baite omonto oyomo ere bamokora pi Batiga ensemo ende ango bakobwata chinsemo chionsi, rende bagakuna. Naende efaari eye yaetete ekari buna ensemo eye yaetete ekaria, ekaria mpaka egakorerwa grading ne etractor eria yachiete yagredi ensemo eye. Bono ekero bairente abana bakairana bakarema, naende eyio bairanete bono bagateba ng'a naki gochia iga esesitini ere naende nabo tokorema. na esitima eyio igetete mpaka ebekire mogondo gati, compensation teyekorire, bono gochia abwo buna bakonya gosara gochia ase esitima, igo no go go mo o emete eye ya esitima yabekire mogondo gati, eki naki getari korigereria buna naki yarenge mogondo gati bwa omonto, tari compensated, naende nonye epaara etagete korori, bono ere nkai agochi eh obwati ekero. Iga bono oboene bwatumeka. Onye gekori yari chinsambo chionsi rende, bagoika ase ande bagebana ense gochia ensemo eyemo ase ande ribacha. Bono abwo egento gegochia kiaba iga iga, intwe tokoamba korengereria ekero egoikire ng'a ase akororia ase amo gose ensemo eyemo yari ewi, eyende yatiga kokonya omonto akakuniri kende etuani akaire. nembori, gose nkende akairende ng'a naki aye iga aro, tiga ng'ira ng'ire ng'ora, aye iga tiga nfinye kabisa. Eki naki togo eki eki naki getakeire kera kio abanto baria bakoorokia barigereria ba ba bahakikishe ng'a naki usawa yabo, igo ekeene. Ee, ase amagenderero aro. Aro ase isiko na Kubali, isiko aro etiga echigoka iga, nario abanto bande tokonyo tokonyora nonye oko orarware kwacha kwa kwaoyigwa gose kwairwa nyi kwairwa nyagitari gose kwaa onya kobwata nonye emesigo ya ekimo. Nonye na emechanga twasumboka, omonto okogora omochanga, gwatu gwatumeka almost double the triple the price goikia omochanga oria kwagorete kwa yaba ang'e gatato rigori riria ogorerete konyoiki bwogo eeh.